My mouth no dey, dem no, I no dey use anything to, you know, na to talk and chop na im be this mouth, okay? Stop using, anytime I talk about politics, I be Naija, stop telling yourself to stick where? I be Naija pikin, my papa Nigeria, my mama Nigeria, from Onwa East, Edo, na there I for come, respect yourself o, you guys should respect yourself, okay? I bring any politics nukes, my hand reach, I bring it to this my channel. The world news I have seen also, I will bring it to this my channel. You guys will not promote the good one. No. The waiting when our president just do now. The border when our president reopen again about, uh, about Dubai. You know, you not see am o. About G20 and G21. You know they see all those one. Go bring free. Go package those, you know, news or package jam. Bring and come. Because when the good things dey, na no see am. Me, I dey bring the good or the bad.

Those are the things I want my country to be and my state to be. Today, I bring Governor Obaseki and Philip Shaibu come this my table again today, my Ido people, my Nigerians. Our governor, our governor people vote for four plus four must complete. Look what they do for our state. May una look oh. they are not working changing you know changing office up and down i bring the real video to una now so that make una download am make una watch am make una no fit say nigeria daughter dey lie my people make una fair watch am before i go drop my own we vote dem for there make dem work for us but dem get there now they are fighting their self changing each other office try to leave your fellow deputy or your fellow my people one person say i no like i no like edo governor you were na you like am you when you like am i dey i, I hear you a like am eh you like that as they just dey mezebu so you see you guys you just like as your governor and him deputy just dey mess their self na only dem dey that country Na only that your governor and your deputy na dem dey that country when you say you no like am. No, na you like am pass, carry the like. Me I no, where I work for, I know am. He come out say he wan work for us. Make he work the work, make he deliver. Make he talk say I no like am. Na you like am, carry the like, chop am, hold it well. Oya let lis ten to, let watch as I dey play am now, make una dey watch am. Dem don talk put. Dem don finally remove

Those one no be problem to dem o, no na to dey fight their self na im be problem. According to the you know everything wey dem say dey go on, Deputy hear story say dem wan impeach am, then he summon he now take the governor to court, to Abuja court. Now the Deputy don remove am. My own point is, Deputy why do you withdraw the case again? The case when you by yourself, you know, when somebody dey whisper your ear say dem wan impeach you, dem wan remove you, those thing, then you summon am to court, why you come withdraw the court court case? I no understand. If you know say you don have mind to embark on any journey, no just start am, at the end you go come withdraw, no, start journey you can finish.

Shame, insult, the way I see it, you have apologize, Edo governor refuse, now he move you because he no trust you again, he remove you for his office, wetin you really do, it's not a crime but na greedy na dey push una dey do like that, greedy, you be deputy.

If man is God I believe maybe me wan even dey here I for no dey here again because hey many people hey thank God human being no be God look at the way you are mixing your deputy you know the way our governor is taking this whole issue is getting out of hand let tell ourselves the truth the office is clean is good let take one to comment this one say obaseki has really go cr cray no be me talk am another person say hmm empty face see empty hmm i am not surprised wow okay o oh. olori buruku okay olori buruku shame okay where politicians everywhere in okay Um I no wan dey pronounce am finish insult part. This one say oh good for each other um. This one say Obaseki too Obaseki too will leave office he would not expect him time his term okay he is feeling like the almighty now okay this person say the same you the Obaseki you will not stay there forever

you become deputy look at the way look at the mess look at the end i pray your you know your politics career e no kpai like this i dey talk to my uh, deputy i pray because in both sides except god have something for you you work well you try to expose people but you know our country our country they are too strong once you try to expose them you will be their enemy

water for di poor for di citizen of nigeria our own money dem go dey use am dey intimidate us my people what you can't finish don just embark on it that is my own on this video because philip shaibu embark on court at the end he by himself still withdraw the case also he by himself still go beg and also na him dey say dem wan impeach na him dey say dem wan remove for position and obaseki no come know how he want to do am now The thing dey pepper am for body. If you come under my comment section say you don't like your God, why I go like Obaseki? May he work. May he work, he work. I like am as a God pikin, but why with the other side? Wetin concern concern Obaseki? You know me, I know am. You know me? Abeg make una go kak. Una vote finish. When una follow una governor say wetin dey use una money do, una dey there dey lick their their kaka, their shit. Say I no like on my governor. No, na you like am. Carry the like, chop am. I like him as a child of God.

dat e dream di pesin wey e wan put take impeach dis e deputy e no come fit do am deputy run go summon am for court for me e for no withdraw e for no withdraw dat case una for judge dat case so dat we di Nigeria citizen go really see wetin una dey judge for we di Edo citizen my pipu before I una know sey if dis girl start to dey talk I like to talk oh I go just dey talk dey go tomorrow na school me i go do me i put my children to bed omo na who dey dey like this video share to people tell a friend tell a friend okay drop your opinion peaceful opinion if you give me wotowoto you are giving yourself wotowoto we are inside the same we dey inside if i even dey france my people my family dey dey nigeria we dey pass the erosion we dey pay money we dey pass am you dey the nigeria na maybe you borrow data me i no borrow data na free data